tshinya vantshwa a tsha tlhelela kambe a ku nozoleni ka mr post hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla okay ivi xonge rhangani a destroya vazarhangi indirectly a yi sweka phungula yi ze yi va right ivi gaza yi vuya henhla ka yena xonge rhangani okay let's go man um hi ta rhangula hi la ka tshinya vantshwa tolo tshinya vantshwa wa ha ku kombisa um eh, pic yo karhi ya the same yi lave ku yelana na leyiwani yi nga laha a kombisa leswaku ri um va rini lowu lo kombisa ti-emojis ta ku hleka ivi laha kombisa picture liya vhele ma swi tiva tshinya vantshwa tiyimelaka na ben mayengani obvious i va a karhi a ti bifela mr post ivi na today la 11 hours ago ku nga ti 10 ta august 2024 i fike kwahala tsala leswi landzelaka morning khwiri xa tiko ahe khwiri xa tiko i swinwi swa ndhuma khwiri xa tiko ahe khwiri xa tiko ni ta jimanyana khwiri xa tiko ya se lomu langutisa laha hansi laha a kombisa ti-emojis to hleka la la ku na swiso swo tala mani swe le india mani swi nga busy swi le ku celeni ka miyisa yin'wana kahlala swi bohela la miyisa yin'wana a tumbele hansi so um wa khwiri rin'wana ra strong ngopfu ra original a ka ha ra a kalakala dimani laha swi ku ri swi n'wi cela ku a huma misaveni a humela handle um ivi then ku na um ivi un'wana laha va ri i Tuvi, Tuvi. Ya. Ivi n'wana wa Ben Mayengani i Tuva. Ivi Dima spokesperson Shama Jengani. Na yena 11 hours the same 11 hours liya ya tshinya vantshwa. I fika na yena a tsala leswaku no mzama na sweswi wa ha zama. a va heta ku tibalokhala ta ha ngheni dorobeni no mzama na sweswi wa ha zama a ni yeli ka album yin'wana yi nga biwa long time um ago hi hi beni mahengani na jambatani i va heta lava ku tibalokhala ta ha ngheni dorobeni lero marito lama ma ti-lyrics le ta mr post leti tlhe ti vuya hi yena kombisa leswaku sweswiwani loko mi langusa la swisa le a ni swi n'wi khongini kombisa ku se ti vuya hi mani hi mr post ta ti balo khala ta ha ngheni dorobeni swo fana na sweswo so ma vona laha ni va yisa lava pitsi va le ku destroyeni ka mr post va le ku yevuleni ka mr post ndlela yin'wana xivi xa le henhla redo di lowu kwi dimiyele ingaku a di kona so kasi tibhizi ti le ku boyeni ka engine leyi ti le ku notseni ka engine yin'wana yi nga mikisa mati na oil okay yes man um ehandleni kwala yes man ya a ni tivi ku ri e tshinya vantshwa i xilondleliwa yini hi mr post mara swi tikomba i nga ri e se yi suke ngopfu swinene ya mr post na tshinya vantshwa ene ene mr post xi lo wihi xi n'wi langutiseni hi tihlo xi xi n'wi popola xi n'wi langutisa a loko ku ya fika december u ta kalakala na yena mara leswi swa nga nkambi swa antswa ku a ni nkambi na yena ta ta chaye va bifa na yena ah, yes hi ndlela yeleyo aha yes a yini ni ka sixonge rhangani yes ivi manyangatsi a wu yi joni hi ku a joni i kule um a fika a pfuka na yena a pfuka hi sesixongi lani yi nga fika yi posta um video yo karhi leyi a yi karhi yi tikomba i nga ri ya ha ri ku nozoleni ya ha ri ku yevuleni ka va za ha rhangi hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ene heyi a yi le ku tlheleni heyi a yi le ku tlhentlheni ka sweswo i nga ri yi ta yi ta gega va za ha rhangi hosi yesu a za ha vuya yes ivi lani team ana fika tsala good morning i nga ri va swi yisa leswi kahlekahle nga ri a ni tiki swi tlela swilorheni loko swi pfuka nampundzu a swi pfuka swo swi pfuka swi hlekete ku yevula munhu wo karhi so ivi lani xonge rhangani i tikombe a karhi a yi lo vulavula swo karhi swa ku gega um vazaharangi loko a heta ku swi vulavula sweswo i veka ti-comments swi vuya henhla ka yena a swi swi n'wi vonanga swi n'wi vonanga swi n'wi vonanga un'wana i fika tsala a ku the way mi nga desperate hi kona ku destroya sesi xongi ku ri ku xota ku mi n'wi landza na le toilet mi vuya mi ta hi byela ku magija ya kona magija ya yena ma nun'hwa ma nun'hwa ku fika kwihi okay i va a hlamusela laniwa a ku mina ni nge vi desperate ku fika laha shongi i munhu she have a right to socialize not not she have she has a right to socialize eka tiktok audio yaleyo yi ndle hi vanhu va vo hundza 500 mi va va yini xonge xi mi disa hi tiphayiphi nhwenyana ingaku the more hi zama ku n'wi yisa hansi the more a riser a ya henhla okay yes eh uh, mahito la yeri e di deng le yan eh u Julia a nga fika na yena a a a a yi encenyeta laha swi endla a nga ri yena and na voice ya kona yi lave ku fana na na yena xo nga rhangana e ri voice leyi endliwe hi vanhu vo tala ngopfu ka tiktok so mbaba yi so i i mhaka yi kulukumba la i ku eh voice leya yi fika yi ku kwatsa na leswi swi nga humelela xonge rhanga na vazarhanga swi endla i nga ri vazarhangi yi jikele hi sesi xongi ivi sweswiwa ti vuya hi yona eh hi leswi a swi hlamuselaka hi leswi sesi xonge lani yi nga swi endlisa xiswona so ku ri that that recording liya kumbe that audio liya eh, yi fika lani yi ku fika lani yi ku kwatsa swi fika swi kotlana mani yes ivi hi langusa laniwani eyi xin'wana xona laniwani xi ku this make up is not make sure xi ku cheri yi kahle problem yi tata ngopfu swa ti-cream mm. ha xo hela sweswi mm. va ri a yi nge heli sweswi a xi nga n'wi katekisanga a wo va bad wena leswi vulaka ku eh, rhangana a nga katekisiwangi hi xonge badi a ku ri xonge rhangana eka bazara a ku kaya ka yena loyi musi i pfuka a hlekete vanhu everyday ha a nge heli mm. n'wana a ku yi ta teka malembe ku hola mbilu xem la ka sesi lava mm. n'wini wa nxu i twa ku vava loyi mm. i n'wana na xifa xi ku sikidla va dlayeliwa mahala se va ra dlayeliwa mahala a ku na nchumu n'wanango ivi lani wa xin'wana xi xi ku laha wa ha tifela hi rhangani xem ya hi ta yi tsema ku ah, so lomi langusela lani e vanhu lava hinkwavo va vuya ehenhla ka xongi i problem yeleyo ya ku eh, swi tikomba i nga ri xona kahlekahle xo nge rhanga lani yi va yi karhi yi hlakata or ku yevula va za rhangi indirect even though i leswi va swi vula ngo audio leyi ndle hi vanhu vo tala leswi vula leswaku eh, leswi yi nga ndla hi vanhu vo tala eh, maybe yena xingirangana a fana a nga yi endlanga mara leswi a nga fika a yi endla swi fika swi kotlanisana leswiya ivi swi endla i nga xingirangana a nga se hila um hi ndlela yeleyo so that's why swiswiso swo tala swi vuya henhla ka yena lanuwani heyi ini heyi ya moni yi tlanga mi twa ku e i ri yini heyi voice ya kona yi endla yi nga ri swi nga endleka ku ri ya yena eyi i'm not sure mm, mara yi twakala nga ri i ya yena voice liya no well hi leyi video ya kona un'wana xikwembu xi n'wi katekise hi mina e va tintlanga ri tlharihe ngopfu o kayakaya sweswi